Bydde hi mor haws dewis dyn golygus a charedig i garu. Rhywun resymol. Rhywun i blesio Mam, Dad a Nain. Esgus bod menywod ddim hyd yn oed yn opsiwn. Esgus bod y gair 'heterosexual' yn teimlo'n iawn, fel petai e ddim yn neud i fy nghroen i grafu. Esgus fy mod i'n caru'n gywir fel fy rhieni. Ond y gwir yw, dyw i ddim yn hawdd esgus. O gwbl! Dyw bod yn deurywiol ddim yn rhoi rheolaeth i mi dros pa ryw fi'n cwmpo amdano. Nes ti gofyn i fi unwaith yn oriau mân ryw bore Sul, pa deimlad sy'n waeth i Gymro. Siom neu hiraeth? A nes i chwerthin a meddwl am gwestiwn od, ond fi'n deall hi nawr. Hiraeth. Hiraeth yw'r ateb. Hiraeth gan fy mod i'n dy garu di fwy na llef byth deall. Dwi'n hiraethu amdanat fel petai na chadwyn ynghlwm ar fy nghalon. Hiraeth. yw'r ateb. Ond y peth yw am hiraeth, ni'n aml yn dall iddo fe. Dall yn y ffordd fwyaf dwfn y gellyn ni fod, dall tan iddo fo taro ni yn y wyneb heb rybudd. A dyna ble o'n i. Arddegwyr wyllt yn wynebu gelynion fel tygau, ansicrwydd a teenaged angst. Pob eiliad yn cael ei gwario yng nghwmni'n gilydd fel betae 'na neb arall yn bodoli yn y byd. Eto byth nes i ddim sylweddoli fy mod i'n dy garu di tan i ti dechrau siarad am farched eraill. Un eiliad ti'n siarad am chwa'r mabon, a'r nesa fi'n teimlo fel sgrechen a rwygo lawr drysau'r closet. Anodd deall sut allen ni ti bod mor dall. Na, na actually, so na'n wir. Fi'n gwybod yn union beth achosodd y ddallineb 'ma. Rhyw chwech, saith mlwydd oed, a'n gwybod yn union be mae gay yn meddwl, be mae lesbian yn meddwl, ond dim clem am bisexual. Y plant i gyd yn deimlo mor clyfar bod nhw'n gwybod taw'r diffiniad o hoyw oedd pobl od. Pobl weird. Pobl afiach. Pobl sy'n hoff o'r un rhyw. Pobl does neb isie bod. A nath neb cwyro nhw. Nath neb esbonio bod gay ddim yn air negyddol, bod lesbian ddim An insult. A i ychwanegu'r ceriosen a'r sprinkles i'r holl peth nath neb chwaith egluro bod hi'n possible hoffi fwy nag un rhyw, bod bisexual yn term go iawn. Nath neb egluro i'r ferch fach goch yna bod 'na gair amdani hi. felly nath y ferch fach unig 'na tyfu lan efo ofn trwmaidd o'r term lesbian a'r syniad o hoffi'r un rhyw. Tybeth! meddai wrtha ei hun. Ffordd y lle hi fod yn hoyw os mae dal yn offi bechgyn. Sgwn i os bydden ni wedi gallu osgoi'r holl confusion dwp ma os oedd rhywun ond di esbonio deirywioldeb i mi. Penderfynais bod fi byth yn mynd i gadael i geiriau poerwyd gan y plant eraill fod yn wir amdana i. Osgoi rhoi rheswm i nhw edrych arna i. Osgoi syllu ar, neu hyd yn oed meddwl am merched eraill. Fi'n Fi'n henach nawr a fi'n gwybod yn well. Fi'n gryfach nawr a fi'n digon hyderus, fi'n meddwl, i wynebu unrhyw plentyn a'i geiriau creulon, os taw hwnna yw'r pris i cael dy ddoli di. Ti yw'r ateb i'r uffern o hiraeth a'r lleisiau creulon. Twyllo fy hun fi'n neud. Sdim wir 'da fi'r hyder 'na. Os oedd 'da fi'r hyder 'na, bydden ni ar ddêt o dan y sêr, dŵr res yn cyferbynnu'r noson oer. Os oedd wir 'da fi'r hyder 'na bydd e mam, dad a nain yn gwybod bod fi'n ddeurywiol. Fi'n henach, gryfach ac yn gwybod yn well ond fi'n mygu ar y gwir 'ma sydd yn methu gadael fy ngwddesau. methu anadlu wrth i lleisiau creulon a'r celwyddau 'ma fy nghrogi. Mae'n anfoesol, mae nain yn gweud. Why do they have to push it into our faces? medda Dad. Pam mae pob person o ifanc yn hoyw dyddiau 'ma? gofynna llais Mam. Just pick a side. Maen nhw'n gweud. Stop looking for attention. Pobl fochedd. Pobl fudur. Dyna be mae'r hen gapelwyr yn sibrwd. Dewis yw i, maen nhw'n mynnu. Dewis bod yn hoiw, dewis merch dros bachgen, dewis caru ti. Ai dewis yw cariad? Ai dewis yw hiraeth? Dewis, dewis, fi mor bloody fed up o dewis y gorau sydd am pobl eraill. Fed up o dewis bod yn dall. so, sori Mabon, sori Keio a sori Gari ond ni'n well fel ffrindiau! A ymddiheuriadau i pob aelod o'r teulu fi'n mynd i siomi achos y gwir yw wedi'r cyfan Mae'r mae'r hiraeth yn werth y siom. A am unwaith fi'n dewis fi.